Äri ýok diýip, kömek edip, rehmini iýip ýören aýalym özümiň ärimi elimden aldy diýip hatyna başlan podpisçiň hatyny size ýetirýärin. Netije özüňizden mähribanlar. Meniň ýoldaşym bilen durmuş guranymdan bäri ýekeje gyzym bardy. Ýaňy bir durmuş guranymyza ýedi-sekiz ýyl töweregi wagt boldy. Menem işleýän, ýoldaşymam işleýär. Döwlet edarasynda işlänimiz soň köpçülik bile gatnaşýas, işde-de işdeşler bile gatnaşylyp, ol-bul täze adamlar bilen tanşylýar. Şeýdip ýören tanyşlyklaryň birinde işde öz işdeşim bile tanyşdym. Bir gelin bize täze işe geldi. Ýalykly işe gatnasa-da, görüp otursak, daşyndan şeýle bir pahyr görünýän gelin Ärinden aýrylyp kwartirant ýaşap ýören gelin eken. Pahyr bir çäresiz aýala meňzeýärdi. Şeýle bir özüne ünsi çekdirdi. Meniň gaty erbet şoňa rehmim geldi. Ýoldaş bil aýrylaşanlygyny eşidip hasam erbet meniň şoňa rehmim geldi. Bir ogul bir gyzy bilen ýoldaşyndan aýrylyşyp kwartirada ýaşap ýör eken. Ýuwaş-ýuwaş adam adam bile tanyşýar, soraşýar, ideşýär, birek-biregini öwrenişýär. Şon ýaly günlerde kollektiwimize çaý demläp, obed edilende ýanymyza goşulyp girişip gitdi. Süýji sözli, mähirlije gelin diýip tanan aýalym şol. Şeýdip bizem o bilen tanyşyp gitdik. Ýoldaşy bilen nämüçin aýrylyşanlygy barada soradyk. Bir gezek ýoldaşy bilen aýrylyşmagynyň sebäbi ýoldaşynyň köp içýänligi, ýoldaşy bolsa içip ony erbet urup, ýüzi-gözüni gögerdip, gije diýmän, gündiz diýmän, piýan bolsa çagalary bilen bile köçede goýýanlygyny aýtdy. Biziň bolsa onuň düşen gününe gaty erbet rehmimiz geldi. Çagalaryna-da rehmi gelenok, köçä kowýa, Men urýa, meniň tarapymy aljak bolup çagalar ýapyşsa, olaram itip salýa diýip, gürrüň berdi. Göräýmäne bir işeňňir, mähirlije aýaldy. O gerekmi, bu gerekmi diýip gowy girişýärdi. Men-ä hasam şoňa synym oturdy. Özümiň Eşiklerimden bir ara semränimsoň, darrak bolýan eşiklerimi, paltolamy şoňa eltip berdim. Gowy görüp, Waý, ýaman gowuja eken diýip geýýärdi. Arasynda oýuna salyp, Seniň-ä jora ýaşaýşyň gowy öýtýän, geýnişiňem gowy. Getirip beren eşikleriňem arassaja, täzeje eken. Ýoldaşyň alyp berýän bolmaly, biziňki ýaly haramzada ýoldaş däl bolmaly diýip, maňa gülýärdi. Men bu zatlary içigaralykdan aýtýandyr öýdemokdym. Adamyň bir adama höwesi gelip hem aýdyp biler-ä. Sende-de bolar, nesip bolsa şo zatlary çagalaryň ulalsa alyp berer, belki, şonça ejir göreniňe ýaraşa gowy ýoldaşyň bolar diýip, men oňa göwünlik berýärdim. Tanyşdyk şeýdip, gowy girişip gitdik. Gowy gürleşip, ýuwaş-ýuwaş o gelin bilen gowy gatnaşyk guranymyzsoň, bir ýere gitsek bile gidip, işde ýa-da işgärler bilen üýşmeleňler bolsa bile gatnap, şeýdip gatnaşyk guradyk. Arasynda ol öýe gelýärdi. Onsoň menem onuň öýüne baryp, ol kwartirada ýaşaýardy, kwartirasyna baryp, çaý içýärdik, oturýardyk, gürleşip, şeýdip wagtlar geçip durdy. Arada şeýdip gatnaşyp ýörkäk, meniň çagalarym bilen çagalaram öwrenişip gitdi. Meniň-ä ýekeje gyzym bar, onuň iki çagasy bar, şeýdip öýe gelýär, men barýan, gatnaşýardyk. Ýoldaşymadam ilkibadalar salowmaleýkim diýip, bir hili uly adamlara ýüzlenen ýaly edip, ýüzlenýän adam soňabaka bir hili ýüzi açylan ýaly boldy. Men şonda-da şoňa gaty erbet ýüz bile garamandyryn. Özüniň maşgalasy bozulan adam ýene biriniň maşgalasyny bozmana ýürek etmez diýen düşünjäm bardy. Şeýdip ýörşümize meniň akmaklyklarym maşgalamyzyň dargamagyna getirdi. Bir gün biz işde otyrkak kollektiwimizde iki sany erkek adam işleýärdi. Men nämäň näme bolanyna düşünemok, ýoldaşym gapydan girip, Sen şu erkekler bilen bir kabinetde oturýaňmy? Seniň gezýäniň bularyň haýsysy? Gezip ýörsüňmi entäk? Utançsyz diýip meni urmana durdy. Işdeşlerimiziňem biri dogumlanyp, Sen ne aýalyň urup dursuň, o nähili gezýäňmi diýip töhmet atyp otyrsyň diýip uruşdyrdy. Ýoldaşym gygyryp-gygyryp gaýtdy. Ondan soň men öýe bardym. Öýe baranymdan soňam uruşyň yzy gutarmady. Seniň gezýäniňi men bilýän, dek gezmeýäniňi bilýän diýip meni hiç günüme goýmady. Meni urup, çagaly gyzym bilen bile Bar, ejeň öýüne gümüňi çek, gerekdäl sen maňa diýip kowup ugrady. Menem gaýnyma jaň etdim. Gaýnyma jaň etdim, gaýnym geldi, näme bolýa diýdi. Bolan zatlary aýdyp bersem, gaýnymam oglunyň tarapyny tutup, erkek adamyň ýüzüni ýere salýan adam gerekdäl, gezýänsiň aýdylýandyr, ýöne ýerden aýdylan däldir diýdi. Menem kim aýtdy saňa şony subut etsin men polisiýa gitjek diýsem maňa subutnama gerek däl ynamdar adam aýtdy görüp bilip ýören adam aýtdy diýip maňa gygyrýardy. Men o wagtlaram hiç zada düşünmändirin. Ýöne görüp otursam men şeýdip gaýdanymdan soňra ýoldaşym meni idemedem men ejem öýünde ýaşap ýöredim. Men bilen jora bolup gatnaşyp, Waý, kowdumy, erkekler haramzada diýip oturan adam üç aýa galman, durmuşa çykypdyr. Men bilen öz-özi salamyny kesdi. Men onuň näme üçin salamyny kesenine düşünmedim. Durmuşa çykanynam bilmän ýördüm. Görüp otursam, işdeşlerimiziň biri eşden borly, Meniň ýanyma gaty erbet ýüz üýtgäp geldi-de, saňa aýtmasam-a bolanok, aýtjak däldim, ýöne bu ganjyk seniň äriňe durmuşa çykypdyr-a, iki çagasy bilen onuň öýünde ýaşap ýör hondan bäri bolup. Ine, sen jora diýip tutanyň rehmini iýen adamyň nätdi, maşgalaňy dargatdy, bulary suda ber diýip ýanyma geldi. Olar birigenden soň, men nädip suda bereýin? Men bu işlere hiç hili elim barmady. Her kim öz ýolunda ýöresin, her kim maňlaýyndakyny görsün diýip, şondan soň özüme hiç kime kömek etmejegime, adamyň rehmini iýmejegime ant içdim. Ile kömek etjek bolup, öz maşgalam dargap gitdi, men töhmet astynda galdym. Ýöne ýoldaşymam bigaýrat ekeni diýip, hatyny jemläpdir.